inkombo timinete tintsene kupfila wara ya khume mbirhi nhlekani minxiro mukela loren fm makhomba ndlela na ku hlekanisa kwalonga yingisela xiteji lexi ri ko eka nhlekani wa siku ra namuntlha namuntlha i ra vumbirhi siku ra vukhume eh, n'we ra n'hweti liya ya mudyaxihi lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi n'we ni khalanga pet mathevula

namuntlha ku ri siku ra vukhumen'we e mintshamo liya ya ku langutana ka timhaka ta ku lunghela ka va ndyangu wa ka mukharhi ku va va hosi ku va va va tihosinkulu ta rixaka ra vatsonga eh, wu tshamini wu kungerini laha aholweni ya vaaki ya giyani giyani community hall eh, ntirho wolowo namuntlha i va ndyangu lava va ngela ku nyikeni eh, eh, vumbhoni ka panele liya ya eh, swirho swinharhu eh, laha va nga le ku yingiseleni eh, kusuka kwalano va ta hetelela va ya rhamba n'wina vaaki eh, laha mi nga ta hetelela n'wina tanihi vaaki mi kota ku twa ku eh, xana mi ri yini loko xiyimo xi te tani ka hi ndlela yo yoleyo ku sukusela mundzuku kambe namuntlha i vandyangu eh, ntshamo lowu wu rhangela hi professor maphalala eh hi vo va nga koho hi loko swi famba kahle eh ta bula na vona kwala kahle kana siku ra namuntlha hi twa ku ri swi le ku fambiseni ku yini eh ku endleka yini eh hi ndlela yo yoleyo handle ka sweswo vingisela munghana lona fm hi sungula nongonoko wa hina wa afrika wa vulavula namuntlha eka hi langute ka timhaka ta ku va president wa vandla ra african national congress a vulavule na swirho swa vo eh hi ku tirhisa yin'wana ya switeki hi ku tirhisa vateki va mahungu tolo eh loko va kha va vulavula va vulavule va kombisa swilo swa ku hambanahambana kambe ke eh swin'wana swa leswi swi nge le ku vulavuriweni ngopfu i timhaka eh, letiya ta ku eh khale ka ma kumbe matsalani general wa anc la nga yimisiwa entirhweni a fanele a kombela ku khomeriwa eka swirho swa vandla ra african national congress hi ku hi ku a kongomisa na rixaka hi ku angarhela um ka hoyihoyi leyi nga hetelela yi va koho loko ku ta va ku tsariwe papila leri a ri yimisa eh, president wa vandla eh, ku nga ri na xivangelo ku ya hi laha swi nga njekanjekisaniwa ha kona hi ndlela yeleyo kambe ke ta va kha hi languta kahle kahle president tolo loko va vulavula na vaaki kusuka eh, tanihi president wa anc a va ku yini hi va hi va lulamisile professor lava hi nga ta va kha hi bula na vona professor berry hanyani kusuka university ya n'walungu vupela dyambu eh hi laha hi nga ta va kha hi bula na vona ka nhlekelo siku ra namuntlha va hi nyika xifaniso eh xoxolexo xa ku kahle kahle president a va ku yini tolo le hi ndlela leyi nako swi vula yini leswi ka vumundzuku bya vandla hi ku angarhela na vumundzuku bya va vanhu vo fana na eh, xandla eh, na matsalani general wa anc hi ku kongomisa na ku ya ku rhamba minchero mehe a hi fambi swin'we hi le ka 015 297 1855 kumbe tirhisa mathebo la dp at sabc co za kandziyisa rito ka 071 265 9860 swiboho swa eh, african national congress ka national executive committee meeting leyi nga ta yi nga hetelela yi va koho ku hela ka vhiki eh, u swi twile swi andlariwile matitwelo ya we hi wahi hi ndlela leyi vona ku ri ku sungula ka ku fa ka vandla kumbe ku ri ku sungula ka ku pfuxeleleka ka vandla mi ri yin'we a hi mitswenini mingiseri wa mukera lona fm le ka 0152971855 kumbe mi tirhisa mathevela dprcbc co za at africa munghana i twitter handle eh, mi nga yi katsa na at mathevela dp famba swin'we hi ndlela yeleyo handle ka sweswo kandziyisa rito ka 071 265 9860 a hi yeleni ka profesa bere hanyani hi twa ku vo va ri yini va twe yini hi president toro xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula prof inhleka
inhlekani maxaka hi xewetana vayingiseri va munghana lonene ha khensa swinene prof loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi, mi, mi bula na hina ni vone eh, ni kha ni mi vona ka xi- ka swe swa swa swa television siku rin'wana mi mbale xikipa xin'wana se ni ku ah swi vula ku prof va va seketela xipano lexiya se ni ku se ni ku hey yana ni ku amara ni nge hlama ni nge hlama Hi kule- hi kulele ka xona no Eh, loko hi ri primary va waga waga likwebo va bull lihuko Eh. va peter balak a yi ri vona tinghwazi ta hina ni mi tweli prof eh a hi va twini a hi va yingiserile president loko va kha va vulavula eh tolo va vulavula hi ku ya hi swiboho leswi nga tekiwa hi national executive committee meeting leyi a yi ri koho ku hela ka vhiki ku sukusela hi ravuntlhanu ku sukusela hi mugqivela hi ku kongomisa ku fika hi musumunuku eh tolo eh kambe a hi va nga va hi va twile va kha va vulavula kambe hi nga va twisisanga ku fana hi yo mhaka hi mi rhambile prof kumbexana mi nga hi pfuna ku hi twisisa ku kahlekahle president tolo a va vulavula hi yini hi swihi leswi swi nga rhanga mahlweni ka mahungu lama a va ya vulavula tolo ya eh, president i think for nkarhi wo leha hi tolovele ofisi ya matsalani deputy ya ya matsalane na spokesperson pule mave yi va vona lava va briefaku eh South Africa hinkwayo na na, na ku angarhela ka yona hi ti results kumbe ku nyikiwa ka ti-minutes hi ngo swi vekisa sweswo ta previous nec meetings kambe xo sungula a hi a hi a hi te a hi tekeni note ku i president hi vona hi xiviri va mbale na tie ya ANC va nga yima va lerisa rixaka aka leswi nga humelela hi weekend so for mina ku va yi va vona lava deliverku speech was very symbolic a swi tikomba mpela ku nkarhi wo se hi va vona yi ri murhangeri kumbe se wu fikile hi ku masiku lama nga hundza malembe since va take over a nazirek a ku ri na ku ku tsekatseka ka vurhangeri bya vona hi ku lava ku twisisa kumbexani mafambisele matirhele eh se swi nga humelela swo biha aka aka umbrella ya state capture na swin'wana na swin'wana mm. se ho fanele hi va nyika space kambe space xexo onge swa tikomba manjheni ku a xa ha ri kona hi swo va nga hi byela tolo ku wonge eh, voko ra ra anc aka mafambisele ya swa mfumo swi ta lava se ri sungula ku tiya ri sungula kwihi ku tiya voko leriwani ri sungula hi ti 27 ta october hi ku ya hi leswi ni nga va twa hi swona ku lava va nga ta rhambiwa no va va va va va electiwa ku ri ku yimela eh vandla ra vona a yi vi vanhu lava ti-cv ta vona ti vulavulaka eh loko hi swi veka kahle from a legal point of view a yi vi vanhu lava va nga na sound mind a yi vi vanhu lava nga na ku ku ku ku hiteka ku pfuna vanhu a yi vi vanhu lava va twisisaka mafambisele ya local government kambe ku ya mahlweni eh, swo tala swa aka matiko man'wani eh, support ya mozambique eh, andzhaka ku va ku humelele eh, violence leyi nga va kona a, a one of the northern provinces ta mozambique eh ni vone va khumba yaleyi hisaka mhaka ya matsalani ku a a yi ve matsalani loyi a vuyaku ka Afrika Dzonga hinkwayo hayi ka ANC ntsena ka hina hinkwerhu va kombela ku khomeriwa se ni hatla ni yisa hala ka hina ni nga kona North West ku wonge eh leyiwani a yo nyumisa kambe yi veka matsalani aka aka khona ya vona ku ngo si tshuka ku titimela hi ku loko va nga kombeli ku khomeriwa eh wonge va ta yisiwa halaya ka DC and a swi nge hi na ndima nje se i tin'wani ti-points leti munhu a a a nga ti a nga ti titwa eh letin'wana ti-points na tona ti twarile kambe leti ni nga ti hlaya hi leti ti nga ni khumba ngopfu swinene mhm. loko nga vulavula kutani loko ka ha kungeriwa prof ka ha yiwa ka nhlengeletano leyi a swi twa longe ti eh ku ta va ku ri nhlengeletano yo tika swinene kutani a nhlengeletano leyi kumbexani yi nga hetelela ku yi tsandzeka na ku teka swiboho swi nga va swi vula yini leswiwani ka ku kokelana loku nga koho hi tlhelo ra matimba ma nga va se ma nga va sungula ku tikomba ku mavoya ma yi la kwihi hayi kasi kasi nkarhi wun'wani eh eh temperature a yi vuli ku munhu a nga tsakanga eh eh what does this mean eh ku matsalani va ta komberiwa ku va ti chuncha a hi a hi swi yimerile sweswo ene swi humelerile and by extension swi tlhela swi ya khumba tatani bongo se leswi swi hi komba yini ku vurhangeri bya anc a va ha ri na ndlela yin'wani vo fane va tikomba ku ku hiteka ko fane ku va kona ku ku yisa mahlweni vandla leriwani eh yi nga vi timhaka letiya ta ti-principles leti ti ti ti nga eh, emphasiziwa ngopfu hi 2017 le nazareth renewal introspection uh, and rebuilding eh na tin'wana ti-principles kwalaya va integrity loko ku ri ku vandla leri ri serious swi nga heleli anon'weni swi nga heleli aka tinsimu a swi heleli hi ku eh, lava va tirhelaka vandla va tirhela vandla na xichava hi ku loko ku nga humeleli sweswo swi swi ta tika swinene 27 ta october ku yiwa ka ti-elections kasi 2024 ti-elections hi ti yimele hi mahlongati hi ku ti ta va ti-elections to sungula eh, national and provincial leti ti nga ta ta na na ti-rules tintshwa se loko vandla ri ri nga sunguli sweswi ku ku yimeka yimeka no lunghisa swiphiqo leswi swi nga kona um swi ta tika swinene ku ya mahlweni a a hi languteni ka ku loko va ri ku hlanganeni laya ku ve na ku pfutisiwa pfutisiwa ka yeah. eh, mimbulavulo eh, van'wani va vulavula ungeti ku pfutisiwa ka mbulavulo wa khale ka president swi a swi ri na a swi lava ku susumeta swo karhi ivi van'wana va ku swi hetelela swi susumeta hi yo mhaka ku twele ku vulavula kusuka ka ti-region to fana ethekwini um laha van'wana se va nga sungula ku kombisa timhaka ta ku va seketela khale ka president hi ku languta ka n'wehe ku pfuta lokuwani a ku a ku ko pfuta kumbe ko pfuleriwa
moy moy hlamula hi hi a short sentence maxaka i hi loko eh eh RET yi nga ximhuntani na swimhondwani eh sweswiya a yi kha yi yi yi himetela nsinya hi nhloko se laha ka timhondo ku ti tshoveka ivi yi sungula ku puta ngati rep leswi leswi swi ta swi ta hundza na moya se swi herile eh RET forces leyi nga yimela hi ti branches to karhi va ri vona va yimele ti branches ta 26 lava va nga hala ka hina hala nga ka mudiri mulema na vona va joyinaku va va hi va tlherisela eh, vandla aka xiyimo xa xa before 2017 loko mi tsundzuka a hi vulavula hi the premiers league a hi vulavula hi lava vona va ti vitanaka ti-ret forces lava va nge eh, mafambisele ya mfumo na na vandla under president wa khale eh, tatana zuma a swi ri leswinene kambe eh, eh, evidence leyi hi kumaku aka zondo commission a yi vuli swona sweswo se ni vona vandla lera r t eh se va twa ku vava manje swilo swa ha tshamisekanga and leswi hi nga twa swi vuriwa hi tatana Jewel Nechitenze ku nkarhi wu ta fika laha vandla ra RET ri nga ta va na leswi hi nge i push back hi yo push back ya kona le lexi xi xi xi xi lexi xi nga interesting i ku eh vurhangeri bya RET namuntlha byi fane byi ya a a a ti-court to hambanahambana ku va va tiyimela hi voxe se xivutisonkulu i ku va ta vuya na a little house leyi hi fane hi yi veka mahlo na tindlela
kambe ke loko loko yi hetisela kwala tlhelo kwala ka kwala mi nga kona um a vukoni vuphirima um a ni a ni nge um khale ka premier va yimisiwe um nyana um malembe ma ntlhanu njo a ni tivi loko ku ri ku a ni tivi ku situation kumbe xiyimo xi fike kwihi sweswiwani ka ku yimisiwa ka vona kambe ke le- leswi nga ko i ku sweswiwani se va tlhelele kerekeni va tikomba va va kha va adiresa tikereke ngopfu Se- swi nga va swi vula yini leswi ka vumundzuku bya lava va va ku va yimisiwile va byeriwe na ku a ma ha vulavuli hi vito ra yini Eh, le- leswi swi vula ku eh ha swi tiva ha swi vona ku va na vuseketeri byo karhi kambe vuseketeri byebyo a byi vuli ku eh byi nga va vuyisela aka aka swa tipolotiki hi ndlela leyi un'wana na un'wana a nga swi tsakela se hi tlhelo ra ra ra tatana supra mahumapilu eh ni vona lawani va tlhe va nyumisiwa ku fambani le a Horton ka tatana Mbeki mi ya mi ya nghenisiwa xikolo se xikolo lexiwani i xa munhu loyi a nge yena ngati yakwe i, i green uh, gold and black xana yena u kulele hansi ka vandla yena u twisisa culture ya vandla yena u twisisa mafambiselo na maendlelo ya vandla se ni vona eh, eh, leswi swa swa nyumisa hi tlhelo kambe swi tlhela swi swi swi discourage vumundzuku bya vona ku va nga ha va na chance yo vuya ka swa politiki eh, hi swo ni nge ka n'wina mhm. wu nge wu nge faction ya ret mhm. hi loko se manjheni swi herile loko a hi swi veka hi ndlela yin'wana a hi ta ku coffin ya ret se se yi le mortuary ko sala siku ku eh va yisiwa xirhapeni swi va swi herile
president va vulavule hi va awara ya mune tolo ni ndzenga a ni tivi ku i vateki va mahungu vo ngo ka va nga lavi ku vulavula na vanhu lava kumbe vo ka va nga se lava ku vulavula ke ni ringetile ku cincacinca switichi swa tirhediyo swa mahu swa tithelevhixini no vona n'wi va hleri ntsena laha a ni se twa munhu hambi hambi va lava va ri ka nhlengeletano a- a- a ku- ku- ku miyela lokuwani ku twakala ngopfu prof Hi swi swona. vula yini Swi- swi vula ku eh, 10 years leyi nga hundza kumbe no tlula vanhu a va ri busy va langutane na eh, swo swo ya khwirini eh swi vekiwa kahle ku hayi it's, it's, it's politics of the stomach va tshika ku ya lunghisa timhaka ta luthuli house va tshika ku lunghisa mapatu va tisa mati giyani ka swikukwana eh matlhelo lamaya hinkwawo va va va va tshika ku ku ku ku aka eh, tindlu eh, va tshika ku langutela lava va nga dyuhala hi ti-services ta vona namuntlha hi leswi se va swi vona ku kambe mfumo lowuwani wu ngo xupuka ku ko sala xixin'we lahawani what we call sympathy vote loko a ku nga ri ku vanhu va vhotela e e green and gold and black eh a ku vhoteriwa behavior ya vanhu namuntlha vandla ra ANC a ri ta va ri ri xirhamini se ku titimela lokuwani i ku reflecta mpela leswi swa ni nga swi vula ku nazarek yi kombele ku a ku vi na introspection mm. vanhu a va tiyingiseli ku loko ni ta yimisa voko ra xinene ni teka oath ku ni ta yimela muganga wo karhi ni ri khansela ni ya laya hi ku ya lava eh, eh, muholo kumbe ni ya laya hi ku ya tirhela tiko nkarhi hi lowu fikile and hi yona 11th hour hi yona damascus ya kona leyiwa loko swo tsandza kwala hi loko se swi onhakile
mi vula yini loko swo tsandza kwala hi loko swi onhakile swi onhakela mani njhani
vandla ra anc i majority a hi un'wana loyi a ri seketelaka kambe majority ya anc says hi hina hi nga ta khoma mfumo se loko ku ri na timholovo ku ri na ku kombana hi tintiho le little house swi vula ku na hala ku fambiseni ka mfumo swilo a swi nge fambi hi ndlela a a- a hi swa vandla ntsena leswiwani i se i swa tiko manjhe Mm. hi swo mi mi kuma ku ku ku na ku miyela hi ku vona va vandla va ri hina hi hina eh, eh, eh, champion of society Mhm. hi hina the glorious movement hi hina hi nga ta governor until jesus comes se hina van'wani vahlaleri ho ho yima hi swi langutisa hi ku lunghisani timhaka ta n'wina loko ku ri mpela mpela mi enjoy ti-positions teto lunghisani ene a hi nge a hi nge jaji anc hi ku yi ve vandla rin'wana ka laman'wana lava va nga contributor ka liberation swi tele leswi nga contributor ka liberation vandla ri ve na xiyenge xa rona mm. kambe ku yisa mahlweni vandla a ra ha ri a liberation movement sweswi vandla i government leyi fanele yi vona ku ka xikokwani ku na mati mm. ka bungeni ku na mapatu a elim in the next ten years hi ta vona dorobankulu mm. swi tele swileswi
nemetweli prof Yeah. nemetweli prof i khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a hi yeleni mahlweni hi mpela hi tlhoma mahlo hi la a hi- a hi tlhomi mahlo hi languta mahlo eh, kumbe hi- hi languta hi ya mahlweni hi- hi twa ku ku miyela loko ku ta va ku miyela loko ku ya hi laha ku nga heriki kumbe xin'wana xi ta buluka kun'wana ke kumbe ko ziriwa hi swi tivi ai provical i professor berry ajani va ri kumbe ku le ku ziriweni ai ya no 015 tirhisana mathevula dp ra sabc co za ta kuma nhlokomhaka ta mahungu u nga ri khale kambe twana loyi i nhlikani botpet eh, na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa n'wina wa afrika wa vulavula eh kulukumba is magashule va nyadze vandla va nyadza valandzeri va vandla va nyadza na maafrika dzonga hinkwavo hi ku ya hi leswi va nga swi endla so eh va faneriwile leswaku va kuma yona punishment leyi va nga yi kuma ende lexi landzelaka i ku sweswiwani loko va heta ku tisola eh ti-chances ta ku va nga expeliwa na le ka vandla ti le henhla kulukumba is magashule va vone ingaku vona eh va nyadze swi fana na ku nyadza hosi i xinyadza hosi va nyadze hosi i landza vona leswaku va vona ingaku va na matimba hi ku ya hi leswi va vonaku valandzeri va vona leswi va va vona ingaku va na valandzeri vo tala va vuye va kuma kucetelo eka vona so hayi no va faneriwile sweswo inkomu ni mi tweli boto wa mina 015 tsundzukani ku ri eh, minkarhi hinkwayo hi tiyimiserile ku mi haxela nongonoko wa afrika wa vulavula hi ndlela ya ku tshembeka eh, ku endlela leswaku mi ta kota ku va eh, mi tisa matitwelo na min'wangulo ya n'we hi mi- masiku ni minkarhi kambe ke minkarhi hinkwayo hi tama hi kha hi mi tsundzuxa eh, leswaku hi nga rivali ku ri loko mi tisa tlhelo ra n'we ri tshama ri ri leri 0152971855 kensile sesilili na tlhokomaka ta mahungu emisava ya awura ya n'we wungiseri wun'wana hi loyi a hi n'wi tweneni eriqinghweni ka 0152971855 nhleka
xinisa n'wina na nongonoko minjhani epfokeni minjhani buti hawa pfukeni a khensa a khensa swinene hi khensa na vuhleri um leswi swi ni tsakisaka i ku ha pfumeleriwa ku hambi munhu a ri muhleri loko ri na swin'wana ha swi challenge hi ku muhleri loko a hlela timhaka it's not the gospel truth i analysis ya yena va analyze kahle swinene ha swi khensa vanhu leswi ni lavaka ku xi challenge i ku a n c yi le ku kumeni ka leswi vulaka a sympathy vote that is incorrect hi ku ya hi mina a hi sympathy vote loko vanhu va va eka ka ground level mi ta vona hi leswi vanhu va rhandzaka a n c hi xiswona na hindza kwalani dot hi rhandza ku khensa kambe eka- kambe kambe kambe ku- ah, a ni tivi loko mi ku mi ta vona vanhu leswi va rhandzisaka swo anc njhani mi swi hlamusela njhani mi swi qualifya njhani loko mi kha mi languta tinhlayo ku sukusela eh, anc yi kha yi voteriwa a to ya ku tla- ti tlakuka ti ya ti kha ti ya hansi se mi mi ti hlamusela njhani ku tsakela n'wina mi vula loko mi langute hi tlhelo rihi ya- ya loko mo mo languta support base leyi ANC yi nga na yona take for instance ku va na ti sweswi a hi na so called a bbgm um leswi vuriwaka timhaka ta um, biennial uh, branch general meeting no no no no mabata ni kombela hi languta leswimbirhi eh, mingisiro wa mina ni vulavula hi hi tivhoti sweswi ku nga ri vandla ra n'wina a hi la ku nghena ndzeni ka vandla ra n'wina hi vula tivhoti leti ti voteriwaka hi hi mina na n'wina na munhu loyi a nga ri ku hi yo mhaka mi kuma ku vandla ra anc ri nga va ri na swirho swa le hansi ka 2 million kumbexani xikombiso kambe yi voteriwa hi vanhu va ku tlula 10 million se se hi vula lavaya van'wani va nge le ku chikeni va lava va 10 million ku n'wina loko mi ku yi le ku yi le ku tsakeriweni a hi sympathy vote mi va mi kha mi yi langute hi tlhelo rihi ku ku sukusela tinomboro ti ya ehansi hi laha ni lava ku kamba kona danki vulavisisi byi komba timhaka ta ku vanhu va kumeka va tsakela phati yo karhi mara loko swi fika ka siku ra ku vhota va nga yi ku vhoteni and then hi yin'wana ya aspect leyi yi nga endlaka ku ni ku ti rihlayi ti le tshukeni ti hansi and na pfumela ka sweswo mm-hmm. so na hindaka yaleyo last week ni vule ni ku weekend a yi fiki yi tlhe yi hindza hi ta kuma swilo leswi vuriwaka line of march swi endliweni swilo sweswo mec yi teke ti-decision um laha yi nga yima kona ku um matsalankulu wa hina a kumeka a ha yimise swa nga yimisiwa swona wa ha saspendiweni na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina wa i fana a ya apologize ha tsaka ka sweswo that is what is called line of march hi khensa vurhangeri lebyi byi nga kona kwale henhla so ku na yin'wana lava ku yi khumba ni nge za ni huma moyeni ya eh, special conference ni twa vanhu vo tala va kha va vulavula hi yona special conference special conference mhaka yaleyo yi kona ka constitution ya a n c loko a ku ri eh, vumbiwa bya tiko a hi ta ku chapter so and so mara loko hi ri ka anc hi swi vula rule number twenty nine va swi vulavula swi vulavulaka hi special conference mm. ku at the very same mec hi yona leyi vonaka ku eh, eh, loko ri ku na ku na xivangelo xa ku special conference yi va kona hi yona yi swi pasisaka so a hi siza hi fika ka crisis level leyi yi bohaku ku ku va na leswi vuriwaku special conference eh, and then eh, ti-branch ti-province ti fanele ti va ti endle ti-elective conferences ta tona and then ti submita ti-delegates leti nga ta kumeka ti ya ka that so called special conference so hi leswi ni lavaka ku swi vula ka nhlikani wa siku ra namuntlha ku eh timhaka ta special conference leti vanhu va baku wa hi tona na loko yo va kona baku special conference leswi van'wani va swi navelaka ku swi ta swi ya humelela va tinga ku matsalanikulu wa hina i na an overwhelming support ka ka ka the branch level a hi swona ntiyiso loko ri karhi ho fikelela ka crisis level na swi boha ku ku hi ya ka special conference hi ta hi ta fika a hluliwa a nge mi fika njhani ka xiboho xexo ku a hi ntiyiso ku hanga na overwhelming support mi mi mi fikelela njhani yeleyo yes ni vutise swivutiso kahle ni vula hi timhaka ta ku na kala ka branch level ya mina la ni nga kona ka july mawewe ni swi vonile swi sweswo ku um support leyi nga kona i timhaka ta ku fanele ku va na renewal ra vandla ra hina we have to get rid of corruption ku fanele ku va na service delivery this thing ya um hands off narrative hi fanele we have to we have to uh, walk away from that narrative mara okay. swa swi dlaya ku vandla leriwani so yes hileswi lava kuvoni kona ni khensile bodo mina hlayisekani ku dya ku engeta un'wana mi yingiseri hi loyi i nhlekani hi le ka 015 297 1855 hi mi amukerile ka munghana lona nfm nhlekani hi mi amukerini a-e swi tikomba laha ku nga ha ri na munhu xivambo 015 297 i n'wangulo wa n'wehe lowu hi nga wu twaku eka mhaka leyi hi bulaka hi yona um hi twa ku matitwelo ya n'wehe eka mhaka leyi ku nga va ku ri wahi wun'wana hi loyi Eh, ihlekani botpet na muhumelerisi kwalano eh mina ri ka leyiwani ya ya vandza ra anc ace magashula no loyiwani o va ku hi onheleni loyi ace magashula a nga hloniphi e hambi o kombela ku rivaleriwa leswi ni swi vonaka mina u swi vurile u swi vurile se a ngo ho kombela ku rivaleriwa ku tsena a kota ku kumeka a ha ri ka vandla mara wa swi mina sweswo a swi a nga swi tsala lahaya ku ri swi suka mbilwini ya yena a ngo lo kwata na ku kwata a kwatile mara ni vula ku a swi suka mbilwini ya yena a loyi a fanele hi ku va a vha a hlongoriwa loko a ku ri a swi endleka ko a hlongoriwa loyi a fanele a hlongoriwa hi mpela loko ku a swi tiki ngopfu ku n'wi hlongola la ka vandla kahle kahle a fanele a hlongoriwa a ni voni ku ri mukondleteri wa kahle ka vandla mina u le ku divideni ka vandla hi ndlela yin'wana so a ni voni ku hi ka hina vantshwa u hi dyondzisa yini hina vantshwa loko hi ri so na hi va hi kha hi landzelela vandla leriwani u hi dyondzisa yini loko a ri a va fanele va vhele va n'wi hlongola once xikan'we a famba a endla ra yena vandla loko ku wa swi kota ku ya endla ra yena mara a sukile laha ka ka ka ka ka ka vandla leriwani ra hina hikuva u va u va ku divhayideni ka ka ka vandla hi ndlela yin'wana na ku na ku na ku va kahle kahle na ku ero a ni swi ta ku wa a ni swi ndzi nga ri vutisa ku yini mara ni kombela ku hayi lowani mani hayi loko a swi ndleka mani a fanele a suka a hlongoliwa ka vandla ra hina straight a nga aki wa onha wa moxa
va ri va ri vandla ra hina vun'winyi u nga ni muyingiseri hi loyi henhla kaya hi muhasi e muyingiseri ahe mi njhani epfukeni njhani epfukeni ya mi ri yin'we a no mina mathosi khululeka e muhasi um muhleli laha u swi veke kahle a ku se swi to sala leswi a swi vitaniwa ku sympathy vote ku ri sweswi a ha vanhu a va ha vhoteli anc hikuva va rhandza anc vanhu va le ku vhoteni ka anc hikuva va twela anc vusiwana na ku va va tshama va kha va reminder va vhoti ku anc yi huma kwini va va va yi twela vusiwana ka yini ka laha yi huma kona anc loko ka ha ri na vo steve biko na va nelson mandela laha anc va nga yi teka yi ri kona hi nkarhi wa apartheid mm. laha swi nga fika kona sweswi vanhu vo vhota ku hi ta ku yini hi vhotela nelson mandela mara hikokwalaho ka yini va fanele va vhota hi ku hi vhotela nelson mandela ku ve ku na minhlangano yin'wana ya tipolitiki leyi kumbexana va ta vhotela ka yona loko ri ku eh, va fike hi la ko tani eh, tanihi va afrika dzonga kumbe tanihiloko ha ha ri vanhu lava hi tshamaka laha south africa miehleketo ya hina yi coloniziwini hi lero eh, miehleketo ya hina yi capturiwini ku ri hina ha ha tshembeka leswi anc a yi ri ka xiswona ka nkarhi lowu nga hundza
hikokwalaho ka yini mi kha mi tirhisa hi hi hi mi nga ku ni ni mi mi fika njhani ka ka xiboho xa ku mi ku hini mihleketo ya hina yi kho Eh, Eh. a ni museketeri wa vandla ra anc a ni zanga ni nga ri seketela mm. loko ni ku zani ku hi a no vula ku loko hina vanhu va south africa e ni vula swona hikokwalaho ka yini mi angarhela vanhu hinkwavo mi vumbhoni lebyi mi nga na byona byi angarhelaka vanhu angarheli vanhu muhanxi ka endla election anc a yi ta va yi nga wunani hikuva a hi swi tloko lokulu ku humeleke ka yini ndzeni ka anc okay mhm. ma swi vona na mithu ee eh, kale election a yi ta because sweswi a swi sunguli lembe leriwani a swi sunguli esimakhaxoni a swi ri kona before loko za ka vana vanhu lavo fana na vo e f f va ku va swa ku no hi lava ku susa anc ka ka a ka ti-powers ma swi vona na mi tobot ee eh. na mi twili boto wa mina hlayisekani vana siku lerinene ku dya ku engeta okay swona boto khenseli boto wa mina 015 297 1855 twana loyi inhlekani

before ku ta va na distance ya step aside a ku nga ri na na nawu lowu a wu tirha loko munhu a hehliwa hi swo karhi na ku n'wi remova a ka vandla because a hi ta va hi nga i think a hi ta va hi nga fikangi laha ka hansa hansa leyi nga kona ya ya mutsalani wa wa anc na na president loko ku ri ku ti-rules leti a ti tirha ku ya hi ku loko munhu a ri na nandzu wo karhi wa humesiwa and then ku tengiwa nandzu wa yena mantwisisi ku fana na loko ku ri ku loko sweswiwani va ni ri tirhweni loko ku ri ku va ni hehla hi swo karhi va ta ni suspend ivi ni tenga nandzu wa mina ni kha ni nga ri ku yeni ntirhweni until nandzu wa mina wu ze wu hela so loko ze ku ta fika ka va step aside hi fika njhani ku ri ku loko ri ku vandla hi roxe ri na nawu wo karhi wa ku remova munhu ku va a kota ku penga milandzu ya yena a ni tivi loko ku ri ku wu koho a ni wu tivi kambe leswi ni swi tivaka i ku xiboho lexi tekiwe eka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri leyi nga va koho hi lembe ra 2017 exactly mm. exactly my point is this hi fika njhani loko tekiwa xiboho lexi aka nhlengeletano ya le nazarek if i remember a hi swona hi swona so mm. a hi fanele hi nga fikanga kwalano ka ku ri ku ze ku va na xinawa eh, ni nga swi vitana ku xinawani lexi nga vekiwa xa step aside loko ri ku muti hi woxe wu ri na wona nawu wa ku loko n'wana a endla leswi n'wi tshinyisa leswi mwandzisisi loko se swibotisateni kumbe kumbe loko va ha ta eh, va ha ta malembe ndzhaku ka ti-conference leti a ti ri eh. kona a va nga swi voni va mangawungu va pulukwana a va nga se swi vona ku muti wa njhani wa ku pfumala nawu Nono a ku ri ha nawu wa ku ku ta va na lava va nga ta khumbeka ka swa vukungunwana a va hleketa ku ku ya korhokeriwa vaaki E- exactly mara muti un'wana na un'wana u fanele u va na nawu ende u fanele u va na gate leyi swi tivaka ku ngheniwa hi yona a ni nge ngheni hi khumbi ku ri na gate lero a ni fanele a ni fanele ni swi tiva ku ri n- laha ka muti lowu loko no ndla leswi swi vula ku a na ha amukelekanga ene ni fanele ni famba hi ndlele leyi hi ku ya hi mina botpete va anc yi hi tsandzeke kusuka khale swi fana na sweswi mina ni nga vula ni ku mina hi ku ya hi leswi munhu swi vekisaka swona swa ku ri munhu a nga vuli ku hi mina ni nga vula ni ku mhani tshunxeka hi botpete la south africa hikokwalaho ka yini muku a mi se tshunxeka botome a ndzi tshunxeka loko ri ku a ni tshunxekini botpete a ni nga ta ku loko ri ku ni lava swo karhi ni fanele ni rhanga ni yimisa nenge a henhla nenge phambili loko ri ku a ni tshunxekini a south africa loko ri ku a ni tshunxekini a south africa a ni nga ta swi vona ku ri loko ri ku mina ni fanekele ni ni ya tshama ka ndhawu yo karhi ku va na xihlawuhlawu xo karhi because sweswiwani loko mo langutisile botpet i mani munhu loyi a akeriwaka r d p loko mi ku mintshunxekini wa intshunxekini lowu a akeriwa r d p intshunxekini loko i lava mati i fanele i strike intshunxekini loko i lava ku fane va ku eh, education is free i fane i strike i pfala ndlela a wu ntshunxekanga lava nga ntshunxeka hi lava nga strike hi ko botpet i nge strike loko loko loko i strike a swi vula ku na problem i fika njhani ka ku i strike i kha i tshunxekile eh. a ni tivi loko ri ku ni yi veka wrong botpet endzeleni hi botpet munhu loyi a nga tshunxeka munhu loyi a nga tshunxeka mhm. hi loyi loko a lava swo lava loko a tsala papila va n'wi twaka ma ta ku ni tshame ni vona mhaka yin'wana a lava midrel yes mulungu un'wana a ba pothole a ni tile u ni tirhise vito ra kahle va lava vanhu va nhlongo basa a ba pothole botpet loko a ba pothole mina ni ri ndhaka yena no yima a yima sayitini a tsala email a ni tivi ku tsalele masipala wihi ni mi byela ku hi xa munduku pothole a yi pfariwile hi na pothole leyi nga na ma-three years yi ri kona a soweto mara a yi tshama yi pfariwa na namuntlha na sweswi why kumbe a mi se tshama kumbe a mi se tshama mi yi mangala yi ripotiwe ko tala ngopfu yi ripotiwe ko tala ngopfu hi fanele hi strike na hi na mapatu lama ni na hi na patu ka magoro ro ya mandzwaveni a ri tshama ri khuleriwa hi fanele hi strike na eh ka magore kwisi Oh, kwale mi nge hi le tiyani n'wini oh okay Eh.
Ni So, mitwi- ni ni- mitwi- ni vula ku ni mi nyiketa distance ya ku ri botpet munhu a ntima a nga si tshunxeka as long as bolpen ya ha tsala henhla ka phepha ro basa a yi tshunxeka botpet Ni mitwi- ikwale maswangani kwala tiyani ka magoro a eh Sisi, man a tiyani kun'wani mani kumba ka ma- ka mangulwani kumbe ka xiyimo kumbe yi- ai mina ni le ka- mina ni kwala ka mangulwane botpet Ni khensile. hala ka botebi ni so khensile swinene botami ya me 015297185 nakana swi vona mi le ku rhumeleni ti-voice note ti ti ti tele um ti-email ti koho ti-tweets ti koho na lava hi belaka tinqingho va koho kambe a hi tweneni loyi nhlekani fikani butwe mi njhani buti wa mina hayi pfukile n'wina hayi hi pfukela khensa swinene ku mi hi bela riqingho vanhu ha khensa Eh, mi ri yini n'we hayi hina leswi nga ku endlekeni ka vandla leri ra hina hayi swi tikomba se ku ri na ndlela ku na rivoni laha yaka kona swa tikomba ku president leyi nga na i na i na vumundzuku i na vumundlwana hi swa ku ku vona mahlweni ku ve ni ku lemisiwa va ezwa ka xona swa tikomba swa ku se yi kula ku siyiwa a ka ha lavi ku dyiwa mali se hi ku tsakela ka nani to navela ku fana va makhotsa vona vona va nga fambala ka vandla lera hela va nga tsaki vumundlwana se ni ka tsakela loko u nga ri u nga tlhava va ri khona va vuya cause i vanhu lava nga baleka vandla lera hela

yimisiwa hi mhaka ku ku ve na nawu lowu nga pasisiwa a wa mafambiselo lowu nga pasisiwa a a, a Nasrec a wu vulavula hi timhaka ta ku loko i hehliwa a ni hleketa ku eh, matsalani general o va muhehliwa ka mhaka leyi ku fika sweswi ya i muhehliwa mara leyi a ku ri ndlela ya ku vanhu lava nga va nga va nga hi vona la ka vandla hi ta va approacha njhani hi va landza njhani se va fanele va landziwa hi yona ndlela leyi ya ku va fanele va supervise because loko va ku nga na nawu lowa u nge n'wi landzi munhu loko i dye mali va tele no to no no no vona no vona mundzuku ni vona n'wana nga ta landzela vanhu vo fana va tv mabuza va le ndleleni hi va hi nga tiva le ka positilini because i vanhu van'wana lavo a va nga a va nga yi rhani kahle mpumalanga se vo nga va na vuseketeli hi ku i deputy president mara hi van'wana va nga ndleleni a va nga rhani kahle tiprocess ta vona
a va nga rhani kahle hi ku va ndleyi
ku na tithenda thenda leti a ti fambisiwa ti nga fambisiwi kahle ku ve na scandal xa ku dlayiwa ka vanhu loku ka tsundzuka kahle good thirty

mali leyi va nga yi dya nawu va ta fanele nga sayina ni yena mara i kuma a hoxe voko na yena so ndlela ya sympathize a ku ri ndlela ya ku ni ta va abuse njhani ni ta va yimisa njhani mara va tele lava nga ta yimisiwa so ka swero ramaphosa ni vona ku ri ndlela ya kahle ya ku um eh, eh, eh, ku ve ni va teka decision ya ku yimisa um xirho lexikulu xa ku fana na esimakhashuni va tikomba swa ku na lava a va ha lavela ku swi endla va ta chava ku swi endla hikuva va ta yimisiwa entirhweni that's why ni ku ku ku ta yima ku dyiwa ka timali titendara loko huma tendara yi ta va ta kha va va landzelelisa swa ku yi endla swona mali leyi na va ta tirha hi ku tiyimisela hi leswi ni vonaka swona maybe ku ta tirha ku ta tirhisiwa ndlela leyi mali yi fanele yi tirhisiwa hi yona hayi ku huma tibiliyoni mara na r d p i one yi nga ya tiyitiseki nemetweni bota va ni khetseli swinene nkarhi wan'we
inkomo loko muyingiseri loyi a ku heta ku vula sweswi um a hehla ku swona pleasure hlungwana a ku anc a yi nge he pfuki yi fambe swo lava ku kumiwa hi kuma president loyi a fanaka na hina hi nhlonge it's about time hi a ni swi twisisi statement lexi ni kombe mi ni yingisela kahle mhani xi twisisi mo ni yingisela kumbexana n'we mi ta xi twisisa xi rhumele hi pleasure hlungwana u ri anc a yi nge pfuki yi fili kambe swo lava hi kuma president loyi a fanaka na hina hi nhlonge it's about time hi nyika dp dd mabuza chance kumbe a swi ta famba a swi ta hi fambela nyana eh a swi ta hi fambela kahle nyana hina vantima a kona munhu na un'we a nga ta dlaya anc i pleasure hlungwani kusuka a tzn tsanini 015 29 71855 cheka a yi ri kile
kanana aye papa ni pfukile i pfukile minjhani a yi pfukile m a khensa Mm, no mativa kanana la ku angula la ka ya secretary general ya ANC yes eh ku ku baliwa i makashula ne eh loko ta va ku hla- ku ve na vurhangeri byintshwa bya ANC eh loko yena ta be secretary general and then eh president Ramaphosa wa be president eh as a secretary general ya ANC hi wena engine ya ya party mara nkulukumba loyi Ace Magashule sisi eh president Ramaphosa va nghenini ivi a ti komba ku ri okay yena i wela tlhelo rile loko mi swi tsundzuka kahle um ivi a vulavula va ha nghena president ramaphosa a a ri k z n a byela vaseketeri a ku phati ya hina yi ta vuya five years is nothing loko ku ri mahama tsundzuka marito malama mm. and loko i ri general secretary ya anc a mi wo tiva ku a mi twana munhu yaloye mara i fanele nga tikombisi ma swi vona loko a ku five years is nothing yi ta vuya phati ya hina after five years u vula yini na ma swi vona loko i divide phati va yi twisisa so that's why loko eyi ma vona nkulukumba loyi mani hayi i khale a va fanele va n'wi tekele action khale va n'wi tshikini khale like va fanele va n'wi tekele action but leyi kahle kahle ku vula ka professor hanyani um eh, nkulumbolo wa karhi a vulavula kwalayo a ku um eh, mavona anc vanhu vo vhota hi mhaka ku um hi ta ku yini phati leyi kahle kahle anc vaseketeri a va ha yi rhani mara mata va chava yini khalani mm. va chava ku tlhelela va byela ku ka ha ta va na um mfumo lowu a wu ri kona wa xihlawuhlawu loko wo vuya wu ta tlhela wu ndla leswi a wu swi endla khale ende swi nge humeleli swo fana na sweswo ma yi twisisa mm. e va chava sweswo ku ri ho mfumo lowu wa khale wa xihlawuhlawu wu ta vuya ende swi nge humeleli mfumo lowu hi nga ka vona khale a nga loko ni lava ku mi byela ni nga mi nyika xikombiso xin'wana xitsongo ngopfu va corrupt eighty percent ya vo hinkwavo va corrupt ko va vanhu va fiwo ka va nga ri corrupt ni ze ni tirhela kun'wana hala cosmosita ne a ti lelo ku ri ma ku tiva cosmosis yes
loko moya laha khalanga eh 90 percent ya vanhu lava owna tiyindlu ti-r d p ta le south africa i vanhu va le handle i vahlampfa mara ka ha ri na vanhu vo tala swinene va le south africa va pfumalaka tiyindlu ta ti-r d p fambani le i vanhu va le zimbabwe yini yini malawu cosmo city loko mo yalisa se ma swi vona ku vanhu van'we va corrupt hinkwavo mfumo lowu nga ka wona kahle kahle khalanga mara okay well president ramaphosa i le ku zameni tindlela hinkwato ma swi vona kambe mi nge vuli mi ku vanhu va ko hinkwavo va corrupt ma swi tiva ka xiphiqo xa ti-r d p xin'wana xi vangiwa ku i yini xin'wana xa xiphiqo xa ti-r d p um eh, i timhaka letiya ta ku ku na vanhu lava va xavaku um va kumbe va nyikiwaku ti-r d p a ne loko va nyikiwe ti-rdp a kha a suka mukhukhwini wo karhi mm. ani se loko a kha ni ku a suka emukhukhwini wo karhi ematshan'wini ya ku a tshama a ya ya tshama ka rdp a tlha a tlhelela kwale mukhukhwini walowa ivi a herisa vanhu vo kwalava vo ta hi ku famba kumbe a va xavisela se se minkama yin'wani a hi tala ku vanhu va nyikiwe hi vamanimani kumbe vakhanselara kumbe yini kambe minkarhi yo tala ku va ku ri hina valava a hi ri ti-beneficiaries kumbe valava hi fanele hi kuma yindlu um yaliya hi ndlela yeleyo
no na ni twa sweswo khalanga mara loko mo swi lavisisa kahle mina ni munhu wo hlaya maphepha always ale um ma vona vanhu lava va le housing va corrupt too much va corrupt swinene vanhu va le housing lava tirhelaka mfumo va corrupt na mi tweli but hi vona lava ndlaku swilo leswiwani swi va so ende ma swi vona ku loko va karhi va ndla so va karhi va tirhela mfumo se ma swi vona ku a ku na laha hi yaka kona na mi tweli but hi swona kala inkomo loko va vulavula hi cosport city hi leyi ku nga na eh south africa drive hi ko ku ri koxe ni tiva ku ri na patu leri vulavulaka hi afrika dzonga eya cosmo city ri karhi suka laya re offer empa la a malibongwe drive hi ndlela yaleyo le cosmos city ya 0152971855 minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi mi tsundzuxa um mingiseri wa mehe a hi siku leni hundza laha ta va hi teka riqingho ra ri ku ya mahlweni un'wana rhumele email laha i ntiyiso ntiyiso a hi vulavuli tanihi vanhu hi rhandza vunwa no phutisiwa mara hi kha hi tiva leswinene varhangeri va hina va anc va onhe ngopfu hi ku yiva sweswi president u ri un'wana na un'wana un'wana n'wina makhamba fambani lava mani wo biha va ri president u rhume hi valungu loko va yiva mali ya vbs a va rhume hi valungu xana eh, hinkwavo makhamba a ma fambi president va na wona nseketelo wa mina i rhumele email ka mathevula dp rsabc co za a nga tsalanga vito ra yena laha hi ndlela yoyoleyo kambe ka hi kandziyeni laha hi ta vuya hi swa mahlweni ta ka leswi hi laha hi nga kona mingiselo munghana wa lawonene fm ku na mingiselo la layinini leyi nhlekani nhlekani hayi to a va ha ri kona laha layinini liya lava a ni hleketa ku va va kona hi ndlela leyo 015 297 1855 manitwa loyi e botpeta e botpet Ace Magashule i na matimba ngopfu Botpet i na matimba yo kota ku yimisa president president hi phela leyi mihlolo Botpet i mihlolo Botpet ni nge tsali papila ni tsalela president ni ku president a yimi ntirhweni president i fanele a tsalela mina ni nga hansi ku mina ni yima entirhweni hayi mina Botpet Ace Magashule leswiwani botpet swi vitaniwa ku delela i ku delela ka mampela botpet munhu loyi a faneke a hlekahle va humesiwa straight ntirhweni hayi leswo munhu wa suspendiwa ni fana va humesiwa straight botpet entirhweni a nga ha vi membara ya ya ya vandla leri fumaka a hlongoliwa straight botpet i swo leswi nga ta solver problem inkomu botpet i hloko xa tsema ka phikela

eh ma mintshamo leyi nga koho leyi a a a Giyani eh advocate Cherami Shirinda i un'wana wa ti panelist kumbe van'wana va lava nga koho ka panel liya va ta hi nyika xifaniso xa ku panel leyi ya vanhu vangani yi simekiwe njhani ya va mani ku endleka yini hikokwalaho ka yini va ri laya va lava ku fikelela yini eh hi ndlela yaleyo ka timhaka to tola se ku nga kayeli eh xiphemu xo xolexo loko se hi vuya hi le ka 015 297 1855 ta va ha teka riqingho ra wena eh hi twa ku u angula u ku yini eh hi ta tlanga na ti-voice notes leti mi nga hi rhumela toho hi ndlela yo yoleyo kambe ke tsundzukani mi yingisela munghana lona fm sweswi nkarhi wa ku hi ya kuma mahungu ya misava ya awara eh yan'we lawa hi hetiseriwaka wo hi sesi lilian hlamangwane ndlela yin'we ntsena leyi ya ku hi yona ah, ka mahungu lawa ya awara liya yan'we hi leyi